some gist wey i hear over the weekend no be small thing the next thing e come come trend for social media do you know social media do you know that some people partner husband and wife that's what i'm talking about even boyfriend and girlfriend i hear of a husband wey dey measure yam wey if one comot so that if dem cut am chop you go know i hear for husband wey dey count noodles before e comot for house i hear of wife wey dey come back go dey count pure water sachet wey dey for dustbin who drink am who no drink am i hear of another wife wey dey measure water wey dey for dispenser hey otutu ze o i hear of husband wey dey sign signature on top of garri so that if you scoop out small garri you go know ijebu garri how much is ijebu garri e dey sign im real signature whether na cbn governor e dey sign im real signature on top garri wey dey for pali wey dey for ike so that if somebody c- collect garri you go know. some husband and wife somebody drop small water e go quarrel the whole house who drop this water here if they move your who move my towel here and i continue to dey say something before this gist if you know that you cannot really tolerate i think you should leave alone o you don think so people are beginning to have mental square square people are beginning to dey dis depressed people dey begin dey dey depressed because of partner i meet one lady wey dey tell me say every day i get frustrated i'm like but why una come dey together what's the problem then some men their wife na wishes eh, in human body Hey! Make I go break. I need to come back. Please follow me on top WhatsApp to send me messages. 08095975808. Ooh, I go open phone lines. You be wicked partner. You be horrible partner. You fit decide to die anonymous. So please shook mouth. Why una dey wicked the people wey una don decide say una wan live together with them? Why una dey wicked una sef?

oh you are you are not old too you are not aware why you would dey wicked to each other so tey you go monitor ah one two dey carry rice bag of rice for inside the car dey comot yeah so that when he come back na him go measure the rice give them make they cook i no blame am cook rice bag of rice how much na e don cost e don cost o cost somebody say today na today today na today o all of una go talk that wickedness wey una dey do now because forget it people dey wickedness now i come dey check myself over this weekend i check myself am i i come dey ask people wey dey in around me i wicked you in any way so ta kuku follow ask my good man have i been wicked to you he say no ah mama i say abeg telling me o because i think it's was wickedness in our blood this your partner why you go dey maybe there's something to it i dey come back hopefully this one's go get answer today no be small thing wey i use my ear dey hear how far to everybody wey dey lis ten na your chook mouth station be this and you chook mouth wetin be the cause of the problem why you go dey mean to your partner wetin actually dey lead to am. Some people say eh, na based on the Woskatias of some of the partners, but some of the instances where I cite for here, maybe you go for, fit follow me chook mouth, make we really know wetin dey make all these things dey happen. That people dey frustrated and then they carry out their frustration on top them. But you know, say you can actually, you know, save yourself all the problems and then decide to deal on your own so that you go fit do all this uh, you know i see am like manipulation but chook mouth lagos uh, on top phone line na where i dey carry myself go first make we just go straight to the conversation wetin you think and if na you be the person wey dey do the wickedness or the badness tell me why you dey do am actually you fit decide to be anonymous on top the show lagos chook mouth.

Mm. Okay, as a full grown up woman, when you talk say dem born you for this life, to come sit down, make another full grown up man dey cater give you. Wetin you expect? Okay. Na see finish you go dey see now. You know say if the woman now stand up dey work, that man no go get any right to go dey sign signature on top of Ijebu garri.

Hello, Church of Smith na Nation. be smarty dio How you dey o? i dey hear dey hear things wey i never hear before Yes, so you suppose to hear am, Cheche. See o, my own o. I dey do am. you dey do am Yes. Which man one? Like as when you get the do. which one you dey do The one wey I dey do. Eh? mm, Then they take like my children. mm. Then go scatter. Then go eat. Then go eat excess. before you know they don go toilet Mm. so na im make me i dey do am like now as i dey comot now you know say i tell you say my mama dey play for lagos Mm. so wetin my mama dey eat na plantain Okay. as i dey comot now i don count am i don count am because their own food go dey dem go eat am finish go still eat that one

my sister you know say some men some men no be man Hmm. some men don really know the full meaning of man Eh. yeah the abeg full wetin be meaning the of full man meaning. yeah the full meaning of man is morning afternoon and night Eh, who give am that full meaning. no and na me give man say e dey for Because if you dictionary don- like that.

so how go take know whether i no get work or i get work how i no take be man because he no provide. jeje jeje. Uh -huh. e get some wicked men wey be say dem born with wickedness. that one dey. yes even of even of even on top of their family mm. and, and their wife. Mm.

all right but i'm, I'm glad he's an ex okay good afternoon cheche this one shocked me to hear today e be like say i dey dream l- for land and god no go shame us e no go shame us my sister make everybody dey work so that this uh, thing uh, life go dey sh- say like go sweet like sugar i love you charity i love you too uh, cheche advise mr adebayo advise women to work women dey see men as trophy And na why dis kind of insult go dey when a man don see say everything wey concern you dey im hand? Hmm, Mr. Adebayo, thank you. And I believe you dey come from somewhere for this message wey you send in. Women, hopefully you get to learn. Uh, okay boss lady good afternoon na wetin i dey pass through o i cry every day i'm tired wetin you dey pass through explain to me more wetin you dey pass through really wetin you dey pass through because we dey talk about so many things and dey channel am so which angle of am you dey pass through okay we really need to know so i can know how to put mouth some people derive joy to see other people in pains especially if they no get inner peace make sure say you put your name when they send me message thank you your number end with 0097 uh this one na real war cheche how can somebody be signing on top of gari gari jebu how much be the i- ike they dey sign signature on top so that person no go fit comot the garri inside hi churches may good afternoon whether you like like his own or not it's going to because this course is already okay yesterday they talk about the zoning right okay yeah today i see you uh, for this particular one hi boss lady my own be say whether e goes or e does not nobody fit wicked me because i dey work that one day this is dr isabella

if you ask him for money if your reason no genuine he no go give you so when he dey broke i no dey give him because he run my business down so i struggle to stand on my feet again so i don't want to take any chances thank you nice topic wow hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. this one dey

do you get so because same question goes to my husband or wife you don talk finish cheche if you can take don go into it if you can't take it don go into it ifeanyi right yes no be everybody suppose really marry i wan make you dey check yourself i dey tell you you you know say you get until see eh until you you take care of until you train yourself until you manage yourself until you know say some people dey go through see eh hi cheche see no be only to go churches need to do better you know when we dey go when you dey do marriage courses counseling and things so no be only go do this test do that test you need to dey check people the behavioral pattern of people how people dey take do things who who dey tolerate who because i believe say when you agree say eh, we don become partner both of us don dey together now there are a lot of things wey you go need to you go need to you know rules you go bend a lot you go adjust in eh i no dey too like noise but you born children for house like i seriously i no dey too like noise then you go come come their house their children no fit match for ground how you think say that child go come grow to fit be able to you know you know you know be himself some their children go want to go say hey shut up there hey you are giving a wrong step see that child go go outside the mate go bully am the child no fit talk or when the child dey talk elder dey talk elder dey lie against the child o oh. you dey tell the child shut up make he listen to elder elder wey dey worst wey dey lie make your children dey express themselves like i need eye contact you go need to tell me things anytime no matter who dey there's a reaction the children wey dey around me e get the kind body but eh, their body language wey dey go display like this i go know say eh this one wan say something something happen this one wan tell me something no wan make person even when we dey outside the house a child move i say no i know So you begin dey worst in a some certain ways, and you know you no dey tolerate, you no like people dey give you stress. You need to stay alone. Na why wetin dey cause anger? You go take am out on other people. Eh eh this one say my uncle was that man and then im wife also begin to dey lock things up in the cupboard and then dey fought. before everybody gats talk im mind. Ah. Since we relocated when I never get shop, any little thing I do na wahala because I no dey fit support the house for some bills. Okay, now husband and wife w- partners wey don get wahala, you know say this one don get wahala for work. You understand? Then you go come dey take am out on the person. I mean, we suppose support each other. Now, why me, Cheche? I no go everly support when a woman come in front of me, they tell me, hey, na my husband suppose provide. I'm like, seriously.

But the food is that my uncle that is providing you go and sit down somewhere you have carry your own and enter woskin in law you don carry enter now he he talk say eh my uncle's wife counting food for her no go count am when you don chop am finish for house you no you no dey contribute i remember when i bin dey serve for bayelsa and then i go follow that bayelsa go my aunty place for port harcourt well, maybe i i go wan spend one week or two weeks or thereabout you, you go carry some things come now you no go buy milk you no go buy uh, wetin the- wetin be that brown one wey dem dey drink you no you go carry food come house but you dey work you dey make money you no go provide your uncle is providing o na people wey be like you something go happen to your uncle tomorrow night you go go collect that house from that woman i i kuku don tell you my mind.

ah information minister i still dey fence i don come down this one na husband and wife matter na oga i don't understand how you wan make i put my mouth for this matter na your wife dey count egg and bread in the house why though Eh, and he talk say na wetin she- him dey buy am for house why she dey count am E- e- and wha- i go like make you ask your wife why i dey come back o if una see my message una go dey pray for me na. Lagos will still dey here for you. Somebody say they call her rocket pastor instead of rocket. Pa- eh, okay, Omo Fiamon. the caller said rocket pastor.

Cheche there, good afternoon. Please, is it true that these things you are saying, you mean people who fit do all these things to their spouse? Uh, Rose, it dey shock me. You know, when it, it dey possible for them to do am to their spouse, imagine what, what they go do to any other person wey no even relate to them. It dey happen for real, for real, I dey tell you. Uh, this matter get belle. I can't do that. So no matter how bad your partner is, you don't have to do it. God bless you. Thank you, solution.

Hi Cheche, some men are very wicked. My sister's husband go give 200 naira for food. Mm. Hi boss lady, uh, my own na wife she too dey dey dey hide soup. When she cook finish, she go comot the meat, put for plate, hide am, leave only one pot for me but she go go back to eat am. Eh, I no understand. You no explain this thing very well. She dey cut the soup, comot better side, go hide, then keep which one for you. And now husband and wife now na be. Hi, Chacha. I sent you DM on Instagram. You ignored. It's unfair, darling. It's so easy for you to just think, say I ignore am. It's just so easy. I go let I go let you make you think anything where you want think. You don't even know. You don't know. You think say na only you send that DM. one thousand plus of you send dm also so if everybody continue to dey talk say i ignore wetin go happen give me one good reason why i should ign- ignore you give me just one reason why you think say you deserve me to just ignore you wow mo think right o hi cheche one of my neighbor dey measure water garri everything for house e go lock water inside cupboard cheche water o the wife and children suffer no be small god bless you cheche love you joy from orile where this person dey now and how are they still suffering cheche darling my own no be hiding things o but e dey fraudulent and then lazy and a drunk i work my life out nobody told me before i ran away from with my three children you run with your three children ekpe um, so if i don't discuss all these things since una keep this secret from me I don't get it. Hi, Cheche. My neighbor's wife tell me say that that, that man responsibility to pay all the bills in the house. Anytime I ask for electricity bill, I dey hear many things. Henry, wow, whoa, whoa, whoa. Sheshe what a show na wa o e truly na wa for me I kuku no know whether I don jump down from the fence wey I dey abi I still dey for there Chichi my wife no know how to invest that one dey eh she dey lost both capital and interest she fit even lost the person wey give her the capital my brother be careful yeah e dey happen so she no be everybody go fit handle business like that okay maybe wetin you go dey do now or maybe some people like her they need to dey follow person wey know the road. um pipo like her no to follow pipo wey know di road or pipo like her need to dey production side you understand leave sales leave managing um all those um um taking inventories and and and all those other ones alright hi cheche i hail you nice one my hubby dey try but im work no dey go well but i thank God if e get e dey support my business okay hope you too be supportive

because you no dey buy am you have claimed to be sit at home sit at home you no know say your mate dey sit down for house dey make millions so you sitting at home you no use your your sitting at home to do anything then you go dey sell food item wey your husband don buy since you have decided in this life that is only your husband that can provide that meaning if you see tomato outside you will never buy it like like you don lick sand hey

e e don happen before okay you no be somebody wey no dey wey no dey ambitious wey no dey work so keep at it and then back up with prayer and everything will work out all right yeah well done thank you for a very good message where you, you used to appreciate your wife hi cheche please help me ask angonika if those children that are counting plantain for if they are really her children yes say her kids he say because they dey chop am the the plantain is for her mom so the children dey chop am so wetin i ask be say if na for your mom then you need to cook am then go

buhari eh na the person wey dey use use eh, eh, tape dey measure yam that man is coming from somewhere he need to check himself okay cheche my own be say na husband dey provide and the one wey give me i use it for cooperative and i use to pay our daughter school fees darling rose start providing too They no write am for person forehead. Even if they write am say na the person dey provide, e was written to the people of uh, Leviticus or Gentiles. This na Nigerian people now. That time flour never cost for market, yam never cost, lake rice never cost that time. That thing wey you wan quote give me now because e dey your mind. The next thing now e is- is- is- e say e more than e worse than inf- infidel if you no provide. Are you the people of uh, uh, Corinthians? You no be Nigerian, you better be providing. Sit down there. Now my husband supposed to provide. If you can't go work, nothing can happen. Una no go chop. Question we no get the answer. Shesha dey go on top the phone and make her pick calls. Oh, Jari shook mouth. Yes, my love. I dey here. Oh. Nothing one never hear today. Well done. you know one thing, eh? When the right hand wash the left hand, it go clean well. Hmm. so if the man dey hustle you the woman dey hustle things go balance but you know say eh, e get some men wey be say dey worst well well and the same thing some women Mm. their own working level sef e dey high some women na to sit down there when the man dey provide na so dem go dey waste food you wey know say una be two una be three why you no measure food wey be say una go eat finish at once hmm. you con go carry measure con cook excess and you go say you no fit eat the remaining after that kind one na working wife wey be say if the man start to dey measure food for you me i no go talk and e get some men e dey their hand in fact e get one around me the man get money for hand e no dey gree drop for the wife the wife dey hustle but he no go gree drop the small wey this woman get na him go take kata for the wife dem so because of that one him sef come dey chook eye dey beg people when he know the one wey dey him hand no reach that wow kind man na na na kpalanga but the man dey chop for house too ah he na he go go outside go flex now go wow go outside go flex so this thing is fifty fifty hmm. some men are trying But when you look some women, the way they are taking taking care of the house is not it at all. Mm. They mm. just dey waste anyhow. So all that right. kind of woman, may instead go hustle. Make you say as e dey be ba. Na why I dey say make everybody work. Eh? If you work, everything go balance. This one drop, this one drop. We go go wella.

and to let her signature clean and write my own when I take cream milk. Hi, chair, chair. Well done. I salute all of una power from uh Yaba. Hello, Churches Smith. My own be said her wife where she cook finish, she go remove the meat from the soup and tell me say no meat for soup. But later she go come back and chop the meat and myself will give her money to cook and then uh, hi, husband and wife. she go cook with meat you no go taste am food wey dey use meat cook you no go know hey wetin god wan judge you my own be say na her neighbor too wicked even for her knees she dey lock water na person dey chop so person no go drink water water no get enemy Sheshe well done o this thing dey happen I don see too that one na selfishness and wickedness God have mercy God bless you for your wisdom mama osasi ooo iye you come and see matter this wife uh, the wife don die Sheshe do you ever know that say the man tell person wey wan come marry him daughter say the daughter na bad girl he tell the man to run o Sheshe the daughter never still marry till today na she never wan marry shebi she still sit down there for am if truly she really wan marry or she and the person like each other and no be papa go come the the tell person this one na word of mouth my child bad o. abeg gbenga from ikorodu see some wives dey cause the problem my neighbor's wife no fit uh, for my no fit do wetin something for house even though she cannot buy you i no understand the message dey scattered my darling i no

you know you know you know say na your message i dey read give me little time go amend am hi cheche uh, mrs precious from um, ikotu i do support my husband i can't leave everything for him to do no leave everything for am to do o you know you remember one research paper wey i read one time why men dey die die die anyhow anyhow that year na say na ev- all the pro- family wahala dey for their head they dey claim provider provider provider for where you know you are dying you know you need help you dey there na me be provider if me no some even go stop their wife to work you stop her to work you you you go dey work na you carry all the problem for her tell me why you no go drop one day because stress go come dey too much for you you need to learn how to do the ones wey you fit do and let other as long as you no dey lazy as long as you no dey lazy and plan things another thing wey wey i read inside that research too about people wey dey born as many as dem no fit train do you understand maybe na three people you fit afford to feed you you you that's your your you you and your partner and then maybe two children but you born six born five born seven tell me how you no go get problem because it's not easy every day you go dey think of how how you go feed no be only feeding o you go still train no be only training o they go go school abi na you go cater to dem na you just carry problem baff yourself and you are claiming provider then when you no fit provide now you begin dey take the anger out on people by the time wey you know am now so many things wey stress go fit cause for you ah Cheche speak louder I can really hear my own voice now he say make everyone dey hustle o codis make everybody do things for themselves make everybody learn to put am my question continue to be if you no marry nko you no go chop if you dey single you no go chop some people wey dey single wey never marry dem no dey dey take care of themselves dem no dey go holiday dem no dey go zoo go watch animals dem no go pay their transport fare He marry me na he suppose provide for me. Thank you. Cheche, my husband report me to elder sister for using pure water to brush teeth. That was when her poverty na im dey worry your husband. Pure water no be something dem no dey don scoop am from somewhere lock am. Abi na the nylon dey vex am. Say you tear that. he say i don depend on him for feeding and any other thing he, he just stingy he stingy na poverty like mentality so wetin you go use buy you go go go go for ocean go carry water for conco oya go to naira bridge na make you use cup carry water make you dey satisfied leave your husband jare good afternoon cheche how far fine cheche well done more grace you're doing in this age and time woman should know how to handle the house and the family so that their husband no go die out of stress and hypertension make husband too know the one say him power fit do make he know say this thing wey you talk na some husband na dem dey purpose shebi we don talk am on top this show before na dem dey purposely put pressure on themselves na dem dey even see- have you heard shebi my colleague nurse chiboy tell us one gist husband receive email say they, wey dey wan give him wife work give him wife uh, salary give am car he hide the email Dem come find the wife come. Say wetin happen? Eh, he say eh, if they give am car now, give am. Say he go come dey do big madam for am for house. Husband, husband, the son, husband. no be you don't know when my my colleagues give the gist so the, the your wife go dey proud i say your wife dey proud for you if your wife dey proud for you so problem dey somewhere no there's a certain situation one i never solve

Shebi you are doing it, she's a housewife. She don't know. She go hustle. By the time she go Ogun State to go and buy potato to sell in Lagos, she go know, say this money, eh, eh, she go look high before she spend it. I mean, I dey do palava now. I no get strength again. Thank you, information minister. Lagos, make I go break. Next na palava.